L-għan tagħna aħna issa rridu nkomplu nippreparaw l-ekonomija ta' pajjiżna għall-futur. Jiġifieri stajna ninnotaw kif is-sena l-oħra iffukajna fuq is-settur tal-blockchain, eventwalment konna diġà qed naħdmu fuq l-AI biex fl-ewwel ta' Novembru meta nidejna u daħlu fis-seħħ il-liġijiet li ressaqna fuq il-blockchain, dakinhar nidejna Malta dot AI, task force li l-iskop tagħha ewlieni kien li tistabilixxi strateġija. Strateġija llum. Tista' tgħid li dejna l-ewwel policy document għall-konsultazzjoni li eventwalment fi żmien sitt xhur ħa tkun qed tpoġġina nlestu strateġija ħolistika li tpoġġina fost l-ewwel għaxar pajjiżi fid-dinja li jkollhom strateġija simili fuq is-settur tal-AI. Qed narawha b'mod ħolistiku. Jiġifieri l-AI ħa tkun qed tolqot kull settur u kull ċittadin f'pajjiżna u allura rridu nassiguraw li l-istrateġija li nkunu qed nimplimentaw it caters for everything fis-sens li qed naraw is-settur privat, l-industrija privata kif ħa tkun qiegħda tikkriterja. Fil-fatt wieħed mill-strategic pillars huwa li nattiraw ukoll industrija. U mbagħad għandek żewġ strategic pillars oħra li huma l-adoption ta' AI, jiġifieri kif timplimenta l-AI fis-settur pubbliku, fiċ-ċivil, u mbagħad l-adoption fis-settur privat. Awtomatikament dawk it-tlieta jifformaw l-istrateġija. Biex dawk it-tlieta jseħħu, spiegħem, irid ikollna dawk li ngħidulhom enablers. Enablers fejn inti għandek eżempju workforce, u l-edukazzjoni, għandek imbagħad il-promozzjoni tagħha u l-legal and regulatory framework. Dak kollha flimkien jagħmlu l-istrateġija tagħna. Ġifieri dina bħal kwalunkwe strateġija oħra jew kwalunkwe oġġett ieħor ikollok it-tajjeb u l-ħażin tiegħu. Allura aħna rridu naraw li nimmassimizzaw it-tajjeb filwaqt li fejn hemm ħażin nipprovaw nimminimizzaw kemm jista' jkun u jekk imbagħad xorta jibqa' l-ħażin irridu jkollna miżuri sabiex nindirizzaw dak il-ħażin. U għalhekk qed naraw li jkollna konsultazzjoni wiesgħa, aħna stajna naqblu nagħmlu dokument ngħidu din hija l-istrateġija, forsi qabel kien isir hekk, aħna ma naqblux ma' dak. Fil-fatt aħna rridu dak li ngħidulu bottom up approach, diġà bdejna b'bażi soda qawwija ta' strateġija, però qed niftħu għal konsultazzjoni, ġifieri konsultazzjoni minn sitt xhur qabel, din hija l-ewwel konsultazzjoni, eventwalment ħa jkun hemm iktar livell ta' konsultazzjoni, u dejjem nibnu fuq dak li nkunu qed nirċievu mis-soċjetà in ġenerali kif ukoll mill-stakeholders u bodies internazzjonali. Is-sena l-oħra kien nistgħu ngħidu l-ewwel esperiment tad-Delta Summit li hija l-platform uffiċjali tal-Gvern biex nippromwovu dak li qed naħdmu bħala Gvern fil-qasam diġitali. Is-sena l-oħra kien fuq il-blockchain b'mod partikolari focus. Dis-sena ħa nkomplu nkabbruh. Is-sena l-oħra kellna target ta' elf ruħ, spiċċaw ġew iktar minn erbat elef u ħames mitt ruħ. Din is-sena rridu naraw li nkomplu nkabbru fuq dak is-suċċess, mhux sempliċement bħala event, iżda li nkomplu b'tramite ta' dak l-event, nġibu barranin, nġibu kumpaniji, nġibu wkoll nies interessati fis-suġġetti, sabiex nitfgħu il-Malta fuq il-mappa tad-dinja, nkomplu nitfgħu il-Malti fuq il-mappa tad-dinja.

pubbliku b'mod nazzjonali sabiex hemmhekk ukoll inkunu jekk mhux l-ewwel pajjiż fost l-ewwel pajjiżi li għandna strateġija fuq dak is-settur.